Nod y fideo yma yw i ddangos i chi fel i rannu eich fideo chi gyda'r dosbarth. Yn gyntaf, welwch chi yma fy ngwersi i, ond os nad ych chi'n siŵr fel i ddod o hyd i'ch gwersi chi, felly taw'r ffordd orau yw i fynd i EduCreations a wedyn i fynd i'ch cyrsiau chi, neu opsiwn arall yw i glicio lan fan hyn ar eich enw chi a fe ddeith eich gwersi chi lan yn syth. Felly, Dyma gasgliad o rai yng ngwersi i ar Educreations, hynny yw rai o'n fideos i. Os gliciai ar yr enghraifft yma, yn syth, be sydd yn digwydd, mae'n llwytho yn awtomatig, felly na i stopio fe. Ond sylwch fan hyn ar y ddu, mae'n dweud yn union beth yw'r sefyllfa, iawn? Felly, mae'n gweud pryd gwnes i fe, yy hyd y peth ac yn y blaen. Yy os yn os ydych chi'n dymuno, chi'n lle rannu fe ar Facebook neu anfon tweet amdano fe. A fellai hwn yw'r un pwysicaf i chi, sef y URL. Fe welwch chi fyna clipfwrdd, chi'n clicio ar hwnna a mae fe jyst yn copïo fe, iawn, so bydde fe fel gwneud right clopi, right click a copy, neu wrth gwrs mae fe lan fan hyn, ond fel drafodon ni o'r blaen mae e yn hir. Felly beth wnewn ni yw creu cod QR allan o hwn yn syth. Felly mae defnyddio Bitly yn un ffordd o wneud e, dwi 'di dangos hwnna yn y tab sydd yn gweud creu cod QR. Ffordd arall cyflym iawn iawn, os nad ych chi'n dymuno tracio faint o bobl sy'n defnyddio eich codau QR, jyst i fyny QR code generator, clicio ar yr un top fan hyn, QR code stuff, dwi'n mynd i wneud right clock Right click a gludo, a wedyn mae hwnna'n syth yn mynd i greu QR cod i fi. Well gwneud enter, sori, clicio fyna, mae hwnna'n syth, wedi gwneud y gwaith na i gyd i fi, wedi creu y cod QR, beth dwi'n gallu gwneud nawr yw copio hwn i ble bynnag dwi'n dymuno, neu agor e, ac yn y blaen. Felly jyst i'ch atgoffa chi, ewch i'r wers, naill ai pigwch yr y ddolen, y, y, y link lan o fan hyn, neu o fan hyn. Wedyn ewch i Google, rhowch QR code generator mewn. A cliciwch ar unrhyw un. A wedyn gludo mewn fyna, enter, a wedyn mae fe'n creu e i chi, ond mae fe dych chi. Felly os nad ych chi'n dymuno tracio eich codau QR a sy'n ychydig o gliciau yn fwy, um, gallech chi greu nhw fel am weddol cyflym. Mae fel dwi'n gweud, os ydych chi'n defnyddio'r fel bitly, allwch chi bob amser weld sawl person sydd wedi sganio eich codau QR os nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio, does dim llawer o pwynt eu creu nhw. Opsiwn arall fydd i roi yr un URL 'na o'r top, iawn, so eto, i atgoffa chi copi, mewn i rywbeth fel blog yr adran, iawn, so jyst i ddangos pa mor gyflym yw hynna, dwi'n clicio ar New Post, gallen ni fod mor syml â gludo y linc mewn fanna a rhoi falle teitl rhywbeth fel e, dolen i'r fideo e, wedyn ni algebra blwyddyn 7 neu 7 py beth bynnag a publish bydde hwnna wedyn yn ymddangos ar y blog so beth gall y plant wneud yw wastad mynd i'r blog a wedyn pigo y dolenni yma lan bydden nhw'n clicio ar hwnna mae hwnna'n mynd â nhw'n syth wedyn i weld y fideo yma eto gallech chi hwn defnyddio eich blog, yym, felly mae'n creu blog yn ddigon rhwydd i chi i jyst i roi y dolenni yma miwn i gasglu eich fideos. Nes ymlaen yn y broses, byddwn ni'n ymgorffori eich fideos chi, a'r unig gwahaniaeth yw, dwi'n clicio'r embed, mae fe'n dod lan â cod i fi fyna, dwi'n mynd deall dim am, am coding, iawn, ond dwi'n gwybod os dwi'n copio hwnna, a mynd i fy mhlog, creu new post, a wedyn yn hytrach na, na gludo fy myn fan hyn, dwi jyst yn clicio ar y bwtwn HTML yma, clicio ar y ddu a gludo. Eto, allan ni roi nodyn uh, fideo wedi ymgorffori fan hyn. A wedyn os i publish, Hi i'r blog. Dwi ddim am gymhlethu i chi, dwi jyst am ddangos i chi pa mor rwydd yw e. A fe fydd y fideo wedyn wedi ymgorffori o fewn eich blog chi. A eto, mae hwnna'n fwy na digon rhwydd. A fydde dim angen i'r plant i fynd allan o'ch blog chi o gwbl, bydde popeth fan hyn. Iawn, felly edrychaf ymlaen i glywed wrthoch chi a i ddangos mwy i chi. Hwyl fawr!